Менә җырлап яшәү рәхәтме ул? Әйт әле.
Теге җырда сүз бар бит әле матур Салават җырлый. Яратып яшәве авыр да, рәхәт тә дип шуңа күрә рәхәт чаклары бик күп, авыр чаклары да була инде. Җылый күзеңнән яш агып тора, тамашачыга карап, елмаеп җырлап торасың. Хатын-кыз буларак бит әле. Әйе, ул агып та төшергә булдыра бит. Әйе. Ә мин хәтерлим сине бер яңа ел тапшыруында җылап җырлаганыңны. Күзеннән яшь агып төшә, ул телевизорга төшкәндә языла бит инде. Әйе. Менә шул вакыт искә төшеп китте. Булды, аны ул бик матур Илгиз Закировның җыры иде. Әйе.
Аны аның ул җыр турында сүз чыккач, әйтеп алым инде тиз генә. Бик ниндидер яңа ел алдыннан матур чара бара иде. Галиәсгар Камал исемендәге театрда. Шуннан мин шунда килеп кердем концертка. Минтимер Шәрипович Сәкинә ханым белән каршыга килеп, кочаклап алды. Җылый-җылый җырлаганыңны мин җылый-җылый Ә, Сәкинә җылый, син җылыйсың дип, шундый матур итеп аны э, килеп әйтте миңа, минем күңелемә бик нык ошады инде. Әйе, шулай. Була андый чаклар.
Була төрле вакыт була.
Ул бит инде иҗат, иҗат белән бергә тормышы бергә бит алар бергә тәгәрәшеп, үрелеп

Мактану түгел, бу горурлану гына. Бу әлбәттә, менә татар җыры, синең башкаруындагы җырны халык үзе сайлап ала икән. Менә 14 ел рәттән сине татар тамашачысы яратып карый, яратып тыңлый икән, бу әле син иҗатыңа бәя бирү түгел, гомумән теге алтын бар чорыңны исәпкә алганда мин. Ә инде синең иҗатыңны исәпләп карасак, ничә ел беренче сәхнәгә басуыңа, ничә ел була бу ел? Март аенда 30 ел була. Алла бирса, зур итеп юбилей үткәрәсе бар икән. Алла бирса, зур итеп, зур итеп. Әйе, ул 4 ел аның минем Кәрим, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында актриса буларак, ә калган 26 елы инде эстрада җырчысы буларак. Әлбәттә, театр үзенчә бер бик кызыклы, могҗизалы дөнья булса, эстрада хатын-кыз өчен Бик олы, зур сынаулы сәхнә, чөнки ир-атка үзенчә барыбер әз генә җиңелрәктер дип уйлыйм мин. Хатын-кызга инде эстрада дигән сүз бар. Театрда төрле образга кереп була. Э, э, мин э, анда теге Явыз карчыкны да уйный алам, кызны да уйный алган булыр дидем, уйнадым заманында.

Ә менә үзененгә үзен. Ләкин мин белмәгәннәр дә бардыр әле. Начарын әйтмим.
Шуны ук әйтеп куям. Начар сыйфат бардыр дип әйтмәс идем. Шуңа күрә э, теге үзеңне үзең мактап тору шулай ук тыйнаксызлык булмас микән ул Гилназ? Мин беренчедән артык э, Күңелем ачык, әлбәттә. Мин киң теге бөтен ир-атларга туры килә торган сүз ул күкрәгемне ачып куеп дип, бөтен җанымны ачып куеп, барысын да сайлап тормыйча кертәм. Аның бик әйбәт чаклары да бар, бик шуңардан авыр чаклары да була. Шунсы, икенчедән мин ачу тота белмим, ачулана белмим. Мин менә без Габдулхай белән икебез дә шулай ук Бер секундта гүж итеп кабынып китәбез дә шунда ук сүнеп куябыз да онытабыз шушы әйберне. Күп инде ул. Сез бит игезәкләр икегез дә. Икебезгә дә ике сез икегезгә дүрт кеше яшисез. Сез шулай бит инде игезәкләр бит инде. Гаиләдә гаиләдә иҗатта да шулай. Безнең Алиябез дә игезәк, абыем да игезәк. Сеңелем дә игезәк, әйе. Сез бик күпләр яшисез. Киявем дә игезәк, кодам да игезәк. Без туган көннәрне башлыйбыз миннән. Әйе.
Менә беләсеңме, мин синең кайсы сыйфатыңны яратам? Син теге татар эстрадасында бердән бер теге беренче хатынкы җырчы дип атыйбыз бит инде шулай дип әйтә журналистлар да шулай бәя бирәләр ләкин менә син шулай булса җирдә кала алдың син күккә күтәрелеп китеп Әллә кем булмадың, син гади да була белдең, шул ук вакытта горур да була белдең, менә шул сыйфатың мин нык хөрмәт итәм синең. Иҗатыңны барып карасак, 30 ел сәхнәдә булу, шуның 26 елын эстрадада җырлау, бу бит инде шактый дәвер һәм күп җырлар җыелган. Менә шуларның кайсы, аның бит инде дәверләп бүләргә дә була, синең Мәскәү бәйрәм ансамбле, Казандагы бәйрәм ансамбле, Чаллыдагы бәйрәм ансамбле дә булды. Бәйрәм ансамбле кире Казанга кайтты. Гомумән, менә шушы иҗат дәверендә иң якын җыр дип атарга кушсак, шуны берсен генә атап кара әле. Алар бөтенесе якын дип әйтергә яратасыз сез җырчылар. Беренчедән теге баш иеп, селкеп-селкеп кенә җавап биреп утырдым беренче җөмләләреңә, Гөлназ. Рәхмәт, әлбәттә, теге беренче җырчы шундый бүгенгесе көнгә дип. Бик зур рәхмәт, бик зур җаваплылык. Әмма безнең җырчыларыбыз, Аллага шөкер, бик күп. Шуларның берсе була алуыма мин бик шатмын, шундый бәя бирүләренә сезнең тарафтан да. Ә инде, әлбәттә, иң беренче, уйламаганда, көтмәгәндә мин бит инде театр сәхнәсеннән эстрада сәхнәсенә атлап чыктым да, икенче аенда ук миңа Сагынам сине Питрәч җырына Питрәч авылына, районына заказ бирделәр. Мин аны әйткән дә, сөйләгәнем дә бар инде. Унбиш минут эчендә мин аның сүзен дә, көен дә яздым. Рифкат Сәйфетдинов аранжировка язды. Менә шул көнендә үк барып җырладым да, Күн авылына. Шунда ук берничә тапкыр кабатлатып җырлатты халык һәм ул кереп тә китте, ул радиога кереп китте шул атнан ук һәм мин танылган Хәния Халидуллина идем әле ул чакта. Хәния Халидуллина булып килеп чыктым. Менә, әлбәттә, сагынам сине, Питрәч. Мине автор, башкаручы, көй язучы буларак та. Ул миңа бик кадерле. Аннары язмышымның һәрбер җыр бит ул тамашачы да залда утырганда җырны көлеп тә утыра, кайсысында җылап утыра, үзенең йөрәге аша үткәрә. Ул җырны үзенең язмышына сала. Язмышы, язмышы күз алдына килә. Ә минем, әлбәттә, фаҗигале мизгелдә мин Үзешчән композиторлар бәйгесендә катнашканда җиңеп чыктым. Аралап ул газаптан җыры белән әйе, ансы да минем үземнең сүзе дә көе дә. Ансы менә шушы энемнең үлгән хәбәре килгәндә мин сәхнәдә идем. Шуннан соң туды инде үпкәләсәң әйдә үпкәлә, мин аны нурислам җыры дип Булат ага Юнысовның Менә бар андый җырлары бик күп, чөнки хәзер егерме алты ел буена мин аны санаганым да юк. Бер утырып санарга кирәк инде, вакыт юк. Кызык өчен утыз еллыкка юбилейга эшлә әле шуны. Ничә җыр җырланды икән? Кызык бит. Әгәр дә барлап барлап, алар арасында бер халык җырлары да бар. Миңа калса син үзең иҗат иткән җырлар күпкә кадерлерәк, күпкә матуррак, күпкә якынрак тамашачы күңеленә. Уйлап караган юкмы шулай дип? Үзең генә дип әйтеп булмый, чөнки мин һәрбер авторның җырына үземнең җанымны да салам бит, күңелемне салам. Үземчә бормаларым керә минем, үземнең алымнарым керә. Аларда инде теге үз эшкәртүемдә дип әйтик инде. Шуңа алар һәрберсе миңа кадерле. Бар, әлбәттә, теге алып кына бик нык сораган авторларның тырышып эшләп бер ике тапкыр җырланалар да салынып куялар төшеп калалар әйе ул ул җырларым да миңа кызганыч теге бәхетсез балалар кебегрәк әйе хәния менә без әле узганны искә алдык синең бит әле иҗатта яңа җырларың яңа клипларың да бар әйдә бергәләп яңа клибыңны карап китик тә әңгәмәне дәвам итәрбез рәхәтләнеп карап китик менә кечәгенә кенә кызыбызның алсуыбызның унсигез яше тулды һәм Мин аны ризалаштырдым клипта катнашырга. Аның зәп-зәңгәр күзләре Алсуның. Ә менә бу җырыбыз Зәңгәр чәчәк дип атала. Кичә менә аны котлаганда да әйттем инде, җиде айдан мин эстрадага яңадан кире әйләнеп кайттым. Алсуга җиде генә ай иде әле. Аерылышу хисе авыр. Күз яшьләре аша, аннары очрашу шатлык күз яшьләре аша. Менә бу җырга аның тексты Резеда Павәлиеваның бик нык салынган. Икебезнең язмышыбызга туры килә. Әйдә карап китик.

Иҗат итү, иҗат белән бергә тормышын да алып бару, балаларын да үстерү. Хәзер ике оныгым да бар бит инде. Алла Монысы да бит быел да 13 елда зур яңалык, әйбит икенче оныкның тууы. Иң зур.
Иң зур яңалык Ясминәбезнең дүрт саны төгәл булып, хәзергә бит инде гипер алга Китә торган балалар туа. Безнекеләр шулай булып без күрергә өлгермәдек микән инде хәзер безнең теге яшь аша күрәсең микән? Шул тиклем артык өлгер өлгергән бала булып туды. Быелгы елымның минем иң зур бәхетем, әлбәттә, Ясминәбезнең, Алиябезнең исән-сау баладан котылуы. Чөнки ул бик зур әйбер хатын-кыз өчен. Шулай. Гастрольләрем дә күп булды быел. Мин сиңа ничә шалтыратсам да, яисә син Нижний Вартовскида, яисә Башкортстанда гел юлда булдың. Кайтып кергән дә юк. Кайтып та кермәдең син быел.
Әле бу җирләрдә булдыгыз. Ике генә көн э, кайтуыбызга берөзлексез, берөзлексез юлда булдык. Ничектер шулай туры килде. Планлаштырылган графикка э, якын кешеләребез э, теге корпоратив дип әйткән сүзне яратмыйм инде. Ул чакыргач Кире кагып булмый торган юбилейлар, туйлар, менә шундый. Аннары теге тагын бер ямьсез сүз килеп керде эстрадабызга, солянка дигән инде. Менә шундый бик күп яшь артистларны җыялар да, бер-икене алга паровоз итеп куялар бит инде. Ял итеп алына андый концертларда инде шундый концертлар бик ешрак булып итте, Уфа калаларында. Ә география буенча Мәскәүдә дә, Себердә дә, Оренбурда да, Екатеринбургта да, Чиләбедә дә, Россиянең бөтен зур шәһәрләрендә булдык. Аллага шөкер һәм чөнки инде хәзер менә Пермь генә калды. Алла бирсә Пермьгә, аның Пермь янындагы шәһәрләр, Красноуфимск, Чернушкаларга менә нидән февральдән башлыйбыз. Һәм дә инде өр-яңа буса әле яратуыңны белсәм дип атала иде. Вәгъдәңне бозсаң дип аталган. Шундый бик
Шундый исем белән. Исем белән.
Яңа, Яңа программа.
Аның чөнки ул шушы темага бик күп нәрсә алып була. Бу программаны тамашачы кайчан күрә ала? Казанда турында сүз бара. Казанда мөгаен көз айларында булырбыз Алла бирсә. Көз айларында. Ну, һәр вакыттагыча яңалыкларым була. бу программабызда әле бит яратуыңны белсәм дә театральләштерелгән булып мин актрисалыгымны Рамил Миндияр белән бергәләп э, искә төшереп алдык. Халыкка бик ошый. Җылап утыралар, җылап утыралар, әйе. Үзенчәлеклерәк булды. Әлбәттә, бик катлаулы. Чөнки э, халык э, җырчыга кул чабырга килгән. Шунда җылый да, кай җирендә кул чабырга, кайда чәчәк бирергә, кайда ничек аңларга, ышанырга да, ышанмаска белеп утыра, кайсы берсе хәтта Арамилгә көнлиләр, Габдулхайны жәллиләр. Ышандырылыгы үтә мин агасыз димәк. Әйе, әйе. Беләсеңме, мин тагын нәрсә игътибар иттем, хәния томашачы буларак әйтәм мин моны. Һәм сине яхшы булган күрә, дус булганга күрә дә әйтәм, менә узган елны бер ел сиңа операция булганга, бу бит инде башка операция булу зурай бер. Һәм син озак тормыйча Сәхнәгә күтәрелден һәм март аенда синең концертың булган вакытта өч айдан соң әйбит әйе зам э, хәния фәрхи сәхнәдә дип әйтешкә тамашачы басып кул чапты әйе э, бу бит инде халыкның мәхәббәте аны берничек тә мәҗбүр итеп булмый тамашачыны ул концерттан чыгып китәргә дә мөмкин басып алкышларга да мөмкин әйбит димәк синең җырлар тамашачы күңелендә яши
ярата.
Бу бит инде үзе зур бәхет. Ходай тарафыннан бирелгән бәхет дип саныйм мин моны. Менә шул шул мизгелдә җыламыйча түзеп җырлап кара, Гөлназ. Әйе, әлбәттә шулай, әйе. Моны менә моннан, моннан, моннан күңелләр мөлдерәмә тулып, олы бәхеттән күзгә яшьләр тула. Әлбәттә, минем дүрт сәгать буе операция булды, башка баш ачык торды бит инде шуңа. Минем галәм белән. Ара.
Юк, көлеп әйтү булса да ул. Шул тиклем арас төшләр керә. Нәрсә уйласам, шул тиклем шушы әйберләр алдыма килеп баса, ул минем ничектер э, һәрбер кешебез кешедә бар бит инде. Миндә ул ни, тоям мин аны бит нык. Э, миңа ярты ел э, кая инде андый тавышларга, детсыбалларга, ул бит эстрада бик каты нык нагрузка. Бик көч килә организмга. Җырлаганда да, тавыш та. Аллага шөкер, мин ничектер аннары хәтер дә югалды бит минем. Мин ике атна бер нәрсә дә хәтерләмим. Әйбәт кенә сөйләшкәнмен, аралашканмын кешеләр белән, телефон аша да, килгән кешеләр белән дә. Бәхетемә каршы хәтерләмим, чөнки нык авырту бит инде ул. Сызлануларымны да әз генә хәтерләп-хәтерләп алам. Шуннан соң Ай ярым вакыт узды да, миңа чакыру килде концертка. Бик якын дустыбыздан, нидән, Самарадан. Габдулхайга мин әйтәм, ризалык бир. Башта мин әйтәм, үземне тикшереп карыйм. Чөнки җырның текстларын хәтердә калдыру берәйбер әле, ә икенчедән бит аранжировка, һәрбер аның куплетында, ул теге югары математик шикелле. Хәзер һәрберсе ничек 3 сәгать ярым бит инде бу хәтерне кире кайтарырга, яңартырга кирәк. Бүлмәмә бикләндем дә, беләсең бит минем үземнең артист бүлмәм бар. Э, бер кат программаны үтеп чыктым. Аллага шөкер, барысы да истә. Сәхнәдә чыккач хәзер мин әйтәм, ничек булыр? Ай ярым вакыт узган. Шуннан Төгәлләдек тә, тәвәкәлләдек тә, без ансамбль белән җыелышып чыгып киттек. Җегетләр янымда басып торалар, күреп торам, күзләрендә менә тулы инде мөлдерәп торалар. Һәрберсе курку, курку, һәрберсендә минем өчен борчылу, иңнәрен куерга гына торалар. Егылып китәрсең, ул баш баш мәсьәләсе бит. Әйе, Алла саклый. Хания апа, әз җырла, нык көч бирмә. Әйдә кыскартабыз. Менә шушы җырдан соң кереп кит. Тап кал илан мин. Мин бул итәм дә.
Сине тыеп торып булмый бит сәхнә, үзенекен итә бит. Әйтерсең лә яшьтай.
Әйе. Шул хәтле әйбәт эшләп чыктык. Залда җылаганы җылады, э, көлгәне көлде. Э, гадәттәгедән дә әйбәтрәк концерт үтте. Шуннан соң э, бөтен гримерныйга кердем дә, һәр шулай утырдым да. Митәм, нәрсә булды бу? Хәния, Аллага шөкер бит. Димәк, Гаиләм өчен яши алганымны беләм өйдә инде. Мин үз эшләремне эшләп йөрдем. Әйбәт кенә яхшы гына. Тамашачы өчен, җырчы буларак кире кайттың бит, дим, ха, әкрен генә. Күз яше, и җегетләр килеп керделәр. Грим, грим бүлмәс, грим бүлмәбезне тутырып, иң алдында Рамил тора. Хания, рәхмәт сиңа дип. Үзләрендә аларның да яшь шулай баш иеп рәхмәт әйттеләр. Менә бу тормышның Иҗатның иң бәхетле бер мизгеле, әлбәттә, аның өчен әллә нинди сынауларны үтеп яшәргә дә яшәргә дип уйлыйм. Әйе. Шуның җырында бар бит шундай. Әйе. Яшәгәле яшәгәле. Әйе. Яшәгәле яшәгәле. Хәния, менә безнең әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Алда яңа еллар. Без 2014 елга аяк бастык. Яңа ел, ат елы килә. Монда да эшләргә дә эшләргә инде эшләгән кешегә, әйе бит. Менә синең теләкләрең нинди булыр?
Беренчедән, ат елы. Э, Теге халыкта шундый сүз бар бит. Эш бәхет ул. Ә эшләгән өчен түләсәләр, икеләтә бәхет диләр. Әйбәт итеп, матур итеп. Э, э, ат елында, әлбәттә, үз эшеңнән тәм табып эшләргә һәрберегезгә, хөрмәтле тамашачыларым, кадерле якын кешеләрем, туганнарым, мин сезгә барыгызга да телим. Э, әмма акыл белән эшләргә, тай кебек Рәхәтләнеп, җитез булырга, сәламәт булырга, күңелләрегездә гармония булсын, күңелле җырлар гына чыңлап торсын колакларыгызда һәм шушы матур җырлар арасында минем җырларым да булсын. Мин сезне һәрвакыттагыча ихлас күңелем белән бик нык яратам. Рәхмәт сезгә, җырларымны, иҗатымны олылап, мине бәхетле җырчы гомере миңа бүләк иткәнегез өчен.
Амин, шулай булсын. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта халкыбызның яраткан җырчысы, ундүрт Алтын барс премиясе иясе, Татарстанның халык артисткасы Хәния Фәрхи Бекбахирова.